Am Joer 2022 huet d'Pokémon Company sech nach eng Kéier duerch. Alliëpp, mir schléissen d'Generatioun 8 nach eng Kéier zesumme gutt of, an dat maache mir och hei mat CL. A Kooperatioun mam Le Réservoir presentéieren ech iech hei Eng Kéier all Produkt vun Crown Zenith. Mir wärten alles opmaachen, mir wärten e bëssen iwwerdreiwen, där kennt mech jo, a mer kucken déi bescht Kaarten aus dem Set ze zéien, net nëmmen déi bescht Kaarten aus dem Set, mee déi bescht Kaarten aus der Generatioun 8 a schléissen déi hei op eisem TL Youtube Channel mateneen of. Vill Spaass bäi Projeten! An do si mer erëm eng Kéier um Freideg hei. Ech begréissen iech zum Projet Coin Zenit, dee mer jo mëttlerweil um Youtube-Channel scho bal duerch hunn. Mir maachen dann elo déi nächst hei op. Ech hunn et scho mol mat der Kamera. Gëtt e bësse méi séier, e Paart gëtt e bësse méi knackeg. D'sinn quasi just nach dräi Päck. De Willaboom, seng Pin-Kollektioun hu mer opgeholl. Mir hunn do eng Foil-Promo-Kaart, Collection-Pin, dräi TCG-Boosteren an. Dann eng Codekaart, Battle to the beat of your own drum. Do gëtt jo mar sou Lidd Heart beats goat like a drum, oder wéi war dat scho méi deemools? An de Willaboom säi Pin gesi mer jo och da bëssen. Also dat ass wierklech e Pokémon Willaboom. Huet et och am Competitive, et och am VGC. gepackt. Dat hei sinn einfach sou Geschichten, ech sinn ëmmer der Meenung, dat sinn och sou Päck, déi keefs de denge Kanner, 15 Euro, einfach, d'Päck kascht jo schonn 5 Euro, da gëtt eng gratis Kaart dobäi an e coole Pin, dee sech kënn op zum Beispill op hir Kap kënn drop maachen a mat deem ronderëm lafen. An soen ech éierlech, wann ech dat hei sou kucken, ass dat awer vun de. Offall jee déi beschten Optioun déi s de kanns hunn an Trading Card Game. Wann ech hei ze kucke wéi eng aner déck Këscht mer bis elo opgemaach hunn. Net all Soft se eppes gehat. Ech muss just kucke wéi mer dat do sollen opkréien. Also fir dat do musst Dir scho futti maache quasi, wëll ech weess net wéi een dat soss soll opkréien. Probéiere mer einfach mäi Gléck hei esou. Voilà, ech mengen esou kritt een et am beschten op. Natierlech hat e puer Lei lo Jäizen, wat mécht deen do? Mee ech gesi grad keng aner Léisung wéi dat do opzemaachen. Dat do ass eppes, also dee Karton do hält se definitiv net méi an dee Plastik op. An ech zéien einfach mol hei d'Saachen all esou eraus, dass een eben och einfach esou klénge Background. An hunn mer hei ebe scho mol ee ganz coole Pin. De Rillaboom. Et ass och erëm de Problem, dee kanns de net wierklech iers de opstelle rëm an an d'Vitrinn. Ech misst mer mol eng Kéier sou Pindëngens kaf fir Saachen opzehänken an mol alles do, all déi Pins opzehänken. Also dat ass de Willaboom dee e bësse Musek mécht. Hoffen ech hunn och e bëssen eng Willaboom Musek vläit dës Kéier agebaut, ech weess et net. Fir eng Kéier e bësse méi no ze kommen, dat do vläit ewech ze huelen, dann zoomt se och eng Kéier besser. Soss maachen ech och nach d'Zeiten. Äh, ass e ganz coole Pin, leeë mer och op d'Säit. Ech leeën e bëssen hei op d'Säit, net dat den Evoli d'Oueren ze ze vill kritt. Ech ginn iech all der awer och schonn an der Zäit d'Codekaart hei.

An wann s de souvill Kaarten ofhëls, da kanns de dréch mol Damage man. An ech fannen awer scho mat 120 geet mass duer. Mee et ass awer esou eng natierlech, dass Stage 2 Pokémon fir dat mol op d'Been ze kréien, muss scho mat vill Kaarte schaffen. Lo sinn ech gespaant wierklech, wat dat do bréngt mat deenen 3 Päck hei opzemaachen. Leeë mer lass mam Pak Nummer 1 vun 3. Also et wäert wierklech hei knapps 5, 6 Minutte Video ginn, wann iwwerhaapt. Ausser mir elo wierklech e Pull vun eisem Liewen, dat gesi mer jo elo nach.

Ech hu bësse sou Flashback well mir mengen lescht Woch hunn ech sou en ähnleche Pack opgemaach mat der Reihe vun Schwulo, Energy Retreal am Reverse a mir nach eng Kéier e coole Weilort vun der Höhenregion deen mer emmer gutt an Erënnerung halen. Éischte Pack ass e bësse méi roueg, natierlech et sinn och einfach Geschichten wou dat do wäert vläit en Euro wäert sinn, dat heescht am Fong gees mat engem Euro plus eraus.

Ech hunn awer bis elo ëmmer, also et sinn eréierlech et do si sou Tech, sou Blisteren, déi Dräier Blisteren, ech hunn mech ni getraut se wierklech ze kafen am Fong. Ech sinn ëmmer méi op Këschte gaangen, wahrscheinlech well do déi Oversize-Kaarten och mat dräi mat dra sinn. Sou Pak Nummer 3, dat heescht ass schonn och de leschte Pak, mer si bäi 5 Minutte quasi ukomm, mam ganzen Intro komme mer op 6, 7 Minutte, kucke mer, ob mer vläit nach een Hit.

Aus se eng Blister dat en do. Leider Gottes näischt zéie kennen, dat huet näischt mam Reservat ze doen, op kee Fall, de Reservat kann och näischt dofir. Mee ech si mol gespaant, mir hunn nach zwee mol esou Blisteren déi nächst Wochen hei opzemaachen, wéi dat dann funktionéiere wäert. Ob mer den Avepull vläicht hunn oder net, dat gesi mer dann. Alles an allem soen ech iech décke Merci an Nokucken an trommelt hoffentlech schéin ronderëm. An ech hu mäi Pin fir ze trommelen hei, deen an d'Kollektioun kënnt. An ech fannen einfach seng Frisur ass béis hei gemaach, fillt sech och cool hei un. Bon, ass jo genuch, ass witzeg, datt e just de Pin huet fir driwwer ze schwätzen an engem Video a soss kee Pullen ke huet. Gehéiert och ze dobäi, gehéiert och zum Projet dobäi an Dir kennt mech, ech cutten dat net eraus, dat kënnt och carrément op de Youtube Channel drop. Bis dann äh, nächsten, ja am Fong müssen sie lo schon brong sinn am Hierscht. Ja. App ma falsch hei. Gut, ich ma mech schlauen zu viel. Bis nächste Freien dann am nächste Blister. Merci no gucken an ciao ciao.